Gik monego bed ni watimo gi pesa ni wach ni wanyalo timo godo programs wa. Gima okwongo watim nikech kuma ne wantiere ne waonge ga ofis. Wanyiso kwadhi wakawo pesa ni wapogore to wadhi wadhi wadhi wadhi lal. Wadhi lal. Eh. Nikech koro wabiro chalo joma uchamo uchamo kodhi. Nikech ne wapimo organization ndalono gi ng'ano momiyi oduma mondo idhi pur. to design to oduma ni adwa rego to ng'ato wacho ni oduma ni adwa chiele ondelo mhm. ng'ato wacho dwa chiele nyoyo to ng'ato odhi opuro mare mhm. ing'e ni ng'ama ochielo ondelo yieng' gi sechego mhm. ng'ama orege bende oyieng' gi sechego ng'ama ochamo nyoyo be nyalo chamo nyoyo chieng' ndalo adek but ng'ama opure to nyalo chandre kabisa kech nyaka obet nyaka opur nyaka odo okom modo motim gigo koro wang'iyo organization wano e lai mar jalo makoro dhi pure kaka kodhi Koro 60 ni ne en koro kodhi mana wadhi puro e activities mwadhi timo. Koro mask ne siling abich abich. Koro wadhi nyiewo mask mar aluf prariyo. Ugolo pesa e account? Eh, ugolo pesa e account.
To ndalono nitwang'ega gi jo charende charende. Mm. Koro ja charende no wamiyo order, to wamiyo gi jo charende go abich. To wapogo gi 20,000 ng'ato ka ng'ato. To wamiyo gi the number of mask ma onego bed ni gichiwonwa to wago picha to wagore gi kaka gigo ginigo gitwang'o gigo kwa eh. empower gi koro slogan no mar empowering the valrana bucha koro biro koro strong nikech eh. koro jucharende deno jucharende ang'o bende mobende mopogore opogore mobet mopogore opogore to giloso eh, covid mask mm. to mask bende dhi konyo mana joma koro kwamo ma gin nyithindo waloso mask mag nyithindo mm-hmm. gi jok moti ema nwamiyoga mm-hmm. Koro wadhi kamano gi through Covid no. Koro i Covid ka ema koro oyudo ka weche ng'eny mopogore opogore. But ne pod waonge ofis. Ne wabet waromo ga mana Victoria Park. Mm. Ema ne wabete ga. Koro to waromo ga koro once. Waromo kanyo kuma dhi storm. Ka jo mask oseloso to kelo mask go wadhi pogo. Mm. Koro agina agina kamano. Wadhi adhi kamano. Wadhi adhi kamano. Wadhi adhi kamano. Koro WhatsApp group ne ochako ji ochako bor gi gigi. Koro ji golo siling' aluf abich, ji golo siling' aluf adek, ji golo siling' aluf abiriyo. Koro nitie joma wadhiga e field to gin kara ok gidhi ng'iyo wach mar gini. Gin ng'iyo ni WhatsApp cha osekelo pesa di koro gin go. Wan wapogo amas kucha. Yudo ka kara ng'ato oseneno en en internet wan duonge internet kichwa ni bugu kucha. Mm. Yudo ka kara WhatsApp oseneno ka pesa moro osedonjo ka. Par moro osedonjo ka. Mm.
Koro yudo ka join iso chiko kocha. Ojo inu activity so chiko. So chiko. Eka to kendi bai sa par ga chiel tutieko. Koro ka ji ng'iyo WhatsApp ni pesa moro donjo. Koro ng'ini ji pogore. Mm. Koro be nyaka pogi nikech obendo biro. Mhm. Mm To en notion mobiro gen mar pogo full. Eh, eh, eh, poge full. Be wacho bana ngene gini koro tek ji rito wa ot gima chalo kamago. Hmm. Koro gino beda beda kamano ma koro nyalenda ni nodhi opogore. Nyalenda koro eh nyalenda yang tas CBO ni koro nodhi opogore. Oh, koro kar waje abiro. The name was just nyalenda yang tas CBO. Eh, eh. Koro odhi opogore. Odhi opogore group ade koro gen gi register margi. Koro ah. iluongo ni Kisumu Young Task CBO. okoro ma odhi ni kisumu young tax cbo koro wan nyalenda young tax wudu nyalenda young tax eh, eh, young tax koro ka wabedo kamano koro jowa mane watie kata ka bende giyawo whatsapp group gi gibende gichako giyoro link marwa mm. kar whatsapp group kata mondo joko join joko join e koro joko eh nyithindo manye tiyo maber gi nyithindo osepogore young people gima nyalo timo ga ma ma they for more than one year koro mane gima nochwoya kabisa ni eh to kara gima watimo ni jomoko nong'e mana ni within one year to wabro wabro podho mm. to kara ok onego koro wapodho mondo koromo three years pod ginyalo ng'iyo ni kara gima ng'ato chako ka nigi adier kuome mm. onyalo guro mobed gi mopogore mm. ema ne kane Doris Ombara koro weche tek wapogo jochichi nikech koro igolo nyaka chiro kibuye yini koro watimo demarcation Moi Stadium koro kanyam koro wan gi Bovins ma sani en eh, chief officer mar education Koro tudowa gi Doris, uh, Doris Ombara, eh, former city manager. Koro ji laro choche, youths mm. laro choche mondo manage choche. Kidwaro youths mondo bed organized in groups. Mm. Mana gi certificate, koro ji laro choche. Koro jomoko laro choche moye stadium, jomoko laro choche stage, jomoko laro choche ma, mag chichi bodong' matin kage. To an awacho ni mondo gimiya community hall. Mm. Koro mana koro gimiyowa capital hall mondo wabed capital hall. Koro capital hall nwang'iye wan nwang'iye e yo mar activity. Koro joga gi bed moko yo chak ji adek ochako dar kendo. Mm -hmm. Odhi kocha nikech capital hall mm -hmm. onge pesa ma wuok. To jokara nigi 10 10 10 10 ma en sechego ubiro kawe godhiambo ji. Koro un udhi capital hall mondo maintain ne. E wan wadhi maintain capital. Nitie pesa ma koro Doris ne miyo matin koso onge. Ma ne onge bana ji koro ne wawadi youths mane otiyo. mm -hmm. e mhm. demarcations mag chichni mm -hmm. eh, nikech nitie nyaka corona market ntiere mm -hmm. choche koro chichnigo koro nwaketo johala mm -hmm. e spaces go koro wan youth mana volunteer mm -hmm. koro kwatiyo koro nodwa award jogi koro miyo jomoko choche jomoko miyo hall koro wan wakawo hall nukawo hall e, koro hall nitie hall nitie nyaka social hall kocha nitie mm -hmm. space moro social hall Koro kwa ng'iyo name mar nyalenda kaka obet, nitie moro be Kosao. All. Mhm. Koro ipenyo to kwani name mar nyalenda ka ng'idhi kawo Kosao. Ibro kelo lweny gi jago. Wamanya manya hall nyalenda ka. Mm. Ama ko yudo hall to yudo hall capital. Mm. Odhi romo owuoyo gi chief, ke chief mane nigi ofis kanyo. Chief biro rwakowa maber kech nyingo ne nyalenda. Mm. To koro activity bi watimo koro wachi ni kar activity koro kwa nyalenda ka oyo koro watim gigo ka jo nyalenda ka. Eh, mm. Mondo ka giwa ni obedo maber e ka koro water gini e, e wards mamoko. Mm. Koro wabed abeda kamano to Nyasaye konyo wachako yudo partner achiel. Mano mano ji ji ji osechako wuok ka ji adek ochako wuok. Eh ji adek ochako wuok koro wachako wadong'. Udong' ji matin. Udong' ji matin but koro ji odonjo kwa donjo hall. O ji ochako join.
Eh ji obiro kanyo koro baji mana ji 40. Mhm. Eh ji youths obiro 40 koro. But ji adek mano ochako gini to gin koro giwuok. Mhm. Koro wadong' ji ariyo ma koro nochako gini. Nuchako higni ji adi? Ji abiriyo. Ji abiriyo. Eh, but jo ringa ringa mudok ji ariyo ka koro eh, moko moko nopogre ochako Kisumu Young Task CBU. Mm -hmm. Moko mochako wuoka koro wawe wan ok wadwar chuo. Mm -hmm. Waro wacho wadhi kawo hall. To hall iwacho ni meetings onge. Mm -hmm. Ije bi kawo ne hall siki, ikawo ne hall kidhi timo. Idhi yudo. Idhi timo. Eh, eh. To chuo to ji nyaka tigo every day kata mm -hmm. page tek machal nade. Mm -hmm. Koro ba pesa ma, ma, ma real. E then ka en kama e en throughout mm. jogi ok winj vision ni ok donj eh, negi gin ging'i wach ni gini kar onego bed ing'iyo bedo mar beneficiary mm -hmm. gin wan wang'ere wan wawegi mm -hmm. but eh, nitie gima nyisi bende mokwongo mane ochanda dala kucha mm -hmm. to nitie gima bende nochanda mamba to moko kucha kuchanda lake view koro ing'eni magi to ok nyal bedo ochando jogi be uh -huh. e, eh, koro gin kata gi make decision mar din mar mar gima watim sechego rum wabedo ni wapogre kodgi e chung' mm. gima wadwa neno mambele ka koro kwa yudo wayudo weche mage jo covid eh, pwd udong' ji ariyo wadhi piero ariyo to recruit ji 40 koro mm. wang'eny mm -hmm. e to jogi be kobiro koro pesa modong' cha bo chako loso godo reflectors mm -hmm. koro visibility oingo gi sama nupogoru cha pesa ma account cha bupogo an ok wapogo pesa to ok ni account pesa ok ni mar organization koro kuma idong'e no kata ne wadong' mana ng'at achiel eh. pesa pod dong' mana pesa dong' mana kuma certificate nitie kuma certificate nitie eh, pesa dong' eh, pesa ne mar certificate koro wabeda beda kamano koro wachako yudo wayudo programs gi wayudo ka weche nitie apar gang'wen mane mm. chando community ka mm-hmm. wach mokwongo en weche mag teenage pregnancy weche mag covid gi weche mag disability weche mag roads weche noyudo ka ng'eny koro yare na yankees kokawo weche apar gi ang'wen gi tegorego koro wadhi go kara gik magore go kara, kara organization ok ran kamano koro iyudo organizations mochako timonwa training matis tis koro inyisowa ni to ibere weche mag yo in itimo in engineer niya, kara wach yowerigo, weche mag ni yore mokethorego inyalo mana wuoye mhm. through public participation. Mhm. To in weche mag koro ni ja MC ok ti maber, gini mata ibed in ja oversight. Yeah. Eh, eh, eh. Kara in koro mag wae mm. tim ma. wadhi adhiya kodgi kamano mokoro wang'eyo gik makoro wadwa timo manyaka gi sama owuoye kawuono 2025 mhm. nyalenda young trust dili mana gi weche adek kende kuom weche mane ng'eny ka mhm. wadili gi weche mag health wadili gi weche mag gbv to wadili gi weche mag climate change mhm. mana weche adego kende make mana gi kanyo waduogo koro waseyudo kacha pat mokwongo en ni to wachako nang'o mondo kata ka bende janeno maro bende koro luwo chenro machalo goda kama ndie ong'e ni nyalenda Young Stars noya gi kanye to vision kata mana lek mare ne en gi kanye. Agoro ah, kama duong' anyo kuom keto mana e telo mokwongo ne kwadhi e telo mar ariyo koro jwang' to koro wadhi donje e wach mar nyalenda Young Stars otimo ang'o to bende nitiere gigo mabende osetimo ne aluora mabende seche moko koro ojende kata mana jogo mabende koro dongo yudo e, e aluora mabende wadake no. Keto mana kanyo wadhi break matin ka waduogo to wadhi chaka chaka gi somo ote mari maputa e chenro ni en an Steve James nyakwanyoro nyuwan med kete mana chunyna gi TV adundo jaluo waduogo bang' sama Ai, an iluonga ni Dr. Zipi Okoth ma iluongo ni Chuny Onagi TV Adundo Jaluo. Stay tuned.

Hi guys, ani iluonga ni Dr. Zipio Koth, aja sigana, award winning storyteller. To tarik aboro dwe mar apar achiel abro bedo gi show miluongo ni Beauty Beyond Brasseries. Koro mano wabro time Kenya National Library Services. Akwayi ni mondo ichop kanyo kik ideki Uh, ka in gi nyalo donj e facebook kacha chande kata instagram irangaranga zipio koth ibiro neno gik maketo kanyo ero mondo imor godo chunyi wabiro ketonu gimoro amora about that show

Uh, ah, mana kamano nyokoro mgeji wangu wachako dogo kendo telono mar ariyo ma bende wago mbaka kaende kaachiel kod uh, Victor Elvis mano eh, jatelono mar Nyalenda Young Task winjo kaka bende koro ogono mbaka kacha gimomiyo wakelo ni nyakoro mgeji wang uh, eh, mbaka ni to nochako kanyo mondo mi in bende iwuon inene ni kara uh, ok tek inyalo chako to bende nitiere mjiri ma bende nyaka ikal nyakoro mgeji wang ma bende mago gin mana gik ma bende tiegi nyakoro mgeji wang pod wan kende kaachiel kod Victor Elvis ma bende Omiyo wakandi weche mathoth kabisa. Uh, pogruok ni e rowere en gimoro ma kara nitie. en gima, en gima, en gima common. Eh. Eh, nikech eh, rowere ber ka gimoro chakore. Mm -hmm. To kono ka gini chako kawo shape to ng'ano dwaro telo. Mm -hmm. Mano one thing. Two, eh, ka ng'ato nono gini nyalo kelo pesa mbele ka. to ng'ato bende kokawe kende mobedo kode kende mm. pesano bro obro bedo gi pesano kende ma ng'ama pod un godo mano chako ne ng'ama bende un ji ariyo ma bende koro nochako sani pod eh, wake ma wato pod wan kode kamano but nitie nyaka e 2020 no mm. ayisi gigi te notimre 2020 2020 in a period less than 4 months mm. e koro nitie joma nojoin kod 2020 ma be pod wan go nyaka sani mamoko mm. dho moko nodok e skul mm-hmm. moko bende no ne timoga courses mopogore gi mag community mm-hmm. koro courses negi bende no giyudo opportunity moko mag e dhok mopogore opogore mm-hmm. koro nyalenda gi sani opogore gi nyalenda 2020 eh. ma nyalenda ma 2025 eh, kiwacho ni face one wawuoyo nyalenda ma 2020 mm. koro macha picture mar nyalenda 2020 mm. koro nyalenda 2023 2025 ema koro adawuoyeni mm.
E kapok iwuoyo e mondo arwake jok ma bende wasedonjo go wan ka gi iluongo ni Daddy Justin wacho ni chwal badi mos na ratego no wacho na mos kaeto wan ka bende gi jaja dero bende neno ka ndie chuny na gi tiva sante sana wan ka ndie bende abungu system bende donje e twak machalo koda kama ndie Nelson Mandela bende ni ka ndie kamano duong ahinya med kete mane chuny na gi tv ka ndie pono ni gi penjo moro amora nyakoro mgijwang to bende nyalo cholo no mana ote magi ka ndie kaeto bende wasomo asoma kaka wadhi kete mane chuny na gi tv ka ndie Eh, wan ka bende giluongo ni Limpopo, babake wan gi Janet Jaino, karibu sana. Wan gi Mary Atieno, Shimo Hewani, Billy Mboya kaachiel kod Robert Mkwalo, mago bende jok ma bende wan godo e twak kandi. Nyalenda ma 2025. Eh, nyalenda 2025. Mm.
Koro na kapok na break na wacho ni ndalo cha ne wan gi programs ma areas mang'eny mane wadwa gorego. Mm. mm. Apaga ng'wen.
Eh, but sani koro wan gi mana areas adek kende. Mm. Ang'o momiyo watimo mano? Mago wasetimo kaluwore gi training ma partners mamoko mm -hmm. osebedo kamiyowa mm -hmm. nikech gik moko apar gang'wen ka nitie joma moko bende matimogi to jogo nitie gima bende giberie kabisa mm -hmm. koro gima ok iberie we ng'ama berie timo mm -hmm. e timo miberie ni ema koro istikie mondo itim koro nyalenda young task e 2020 focus wana en visibility mm -hmm. emomiyo nwatimo gigo te mondo jo joneu ji ong'ewa ni e nyalenda nitiere mm. then eh, kwa chopo moro kanya ka ji osenenowa koro wabedo gi moro ni team identification wadwa ng'eyo ni to kuom jowagi ji mm-hmm. prang'wen gi koro wade tiyo gi jomage mm-hmm. koro wa identify team koro from ji apar gang'wen ka nyalenda yang' to ji prang'wen ka nyalenda ochako duogo mana gi ji aboro kende out of 40 eh, out of 40 eh. eh.
ji pradek ariyo go lal kanyo mago mago nyalenda youngsters nochujo mogolo oko ne wachujo gi kaluwore ni jomoko ne dok skul mm -hmm. ne wachujo gi ka jomoko ne neno ni kuonde mane giaye ne bor mm -hmm. ne wachujo ka jomoko ne neno ni gini en gima irito ahinya mm -hmm. e, wasechwado wani ok waneno ka pesa obiro ka to pod wamane hol ka kombe pod waonge go gimoro amora waonge go koro nitie jomoko bende mane wuok with their own reasons manyiso ni sama bende nun kod gi be nitiere gima bende ne miyogi matintin ah machana en purely voluntary purely eh, voluntary idonjo gokinyi transport mari transport mari chae mari gima idhi chamo mari wuoche mirwako no bende ok ine kano tek eh, victor eh tek no tek eh, eh. eh but ingeni puodho be sama ipuro mm. ting'e ni kudho chuyi seche mibeto mm. be seche go iting'o oduma kidhigo dala ok inyal pod onge miting'o ting'e ni sama osechako twi mm. pod riembo nyaka idha mm. onge gimi idhigo nyaka chop kuma koro koth nyaka bi mi doye mi tiek moduma koro chako koro timo harvesting ma bende ichak irite maber kiting'e kitere dala manyiso ni kitimo harvesting to waduma be puodho kanyo mm. be nitie gimi ting'e dhigo dala mm. koro organization en process E, mondo chop kuma organization koro ng'ato kawo gimoro nyumi ofuki kaka sana ginyalo nyumo gimoro ofuki gi mm -hmm. ok en gima kawuono to kiny E, to mano kata biashara moro amora mm -hmm. jalo ma kawuono waro kata, kata kiyawo duka to iwaro duka iyawo dukani to itimo stock mar 100,000 be kiny profit ni en e, kata 50,000 samoro inyalo nindo kata 3 days kapok itimo gino mm -hmm. e, ma samoro kata in stock to kichiem e. koro aparo mana e process ma bende ne wantiere Koro gi sani gi by 2025 oganda Nyalenda Young nigi projects auchiel mm -hmm. e thematic areas ka mm -hmm. e organization mane ochako gi 60000 mawuotho donation mar ngafu mm -hmm. e sani en gi projects auchiel ma, ma running sani en gi staff mosebedo train ma, ma, ma gi understand their roles and descriptions man nigi contract mm -hmm. masani ok en ng'ama nyalo biro kawuono to kiny owuok obare abaya sani imiyogi eh, contract eh, sani, eh, sani, sani, then sani kata kidwa kwa rusa mm -hmm. kidich to nitie system nyaka ikwago rusa mm -hmm. koro kidwa mondo koro ne nyalo enda koro chop sani nyaka obed gi systems and structures makare mm -hmm. koro ayudo support from organization moluongo ni mot foundation mane mm -hmm. timonwa capacity strengthening mar staff en pesa mok tim go activity mm. ne wachako wayudo organization ma iluongo ni KCDF KCDF bende ne konyo we e thematic area mar gender iluongo ni NSGBV initiative mm. koro mago bende programs mane ng'iyo weche mag advocacy So janeno ka nosetimo visibility mare year one, to ose identify team ne, then wadonjo e year three ma koro watimo gima ni resource mobilization. Koro resource mobilization koro ema watimo godo programs mokelo programs auchiel gi. Mm -hmm. Koro resource mobilization ni watimo resource mobilization and partnership. Mm -hmm. Koro watimo activity and meaningful partnership. Mm ok en partnership ni iluongo wan wadhi e activity ah, ah, ahero gino wacho ni meaningful eh, partnership eh. Eh. e maka watimo kodi activity ni to kinyisa ni ni mobilize na ji mia achiel mm. ya mobilize ni ji mia achiel idwa timo kodgi ang'o idwa timo gi nade mm -hmm. ing'e ndalo chande ndalo mane visibility cha mm. ng'ato timo atima dhi adhi e hall to mobilization ne ofail to ogona simu ni hello Victor kelna jogi ka pradek biuru sani sani mm. to wako ng'wech wachomo hall mm. wabet e hall kanyo eh. eh. to kwasewuok wasewuok wa e hall wadok to bende ongi omiyowa to opuonjo bende samoro 30 minutes oom na kodwa picha adoka adoka mm. koro gigi bawacho ni ah kara kara with the time mm. nyaka wa identify how are we engaging gi partners. So sani watimo meaningful partnership ma kapo ni wabiro to idhi facilitate yes an adhi kelo joga mhm. joma dhi kelo joga gi ang'o giri ma gidhi yudo e, to kisemiyogi information information mimiyogi ni what next after that information mm. so meaningful partnership wan godo yo mang'eny kaka wanalyze kendo kwayudo activities moko ma nyalo tanisha our image ok wadhiyega mm -hmm. e, eh, wa, wa, wa refrain from those kind of activities mantiere moko museyudo mang'eny gin mang'eny so kwadhi kodi kwang'iyo weche mag resource mobilization wayudo koro wang'iyo resource mobilization wa, wa closely gi partner koro sani wantiere model moro iluongo ni Nyalenda Young Trust Sustainability e, ere kaka programs wagi gi staff mwan go gi wadhi chopo 2030 mm -hmm. ere go bro bedo 2035 bro bro bedo CBO to koro bedo CBO be nitiere other Nyalenda Young Task mm -hmm. ma bende wasechako pick ma wamiyo gi ni it is better to start mm -hmm. in a hardship way tibro move koro iyudo ni e sani e network mar Nyalenda Young Task wan gi around 17 organizations mm -hmm. mar some are CBOs moko are self help group and Anyalenda Young Turns. Other Anyalenda Young Turns. Mm. But now they are doing different activities. Ndio matimo weche mar agriculture, nitie weche matimo gik machalo kamago kamano. Koro kwa yudo gito ni kara Anyalenda Young Turns kuma koro chope, ogore by next year wa compete gi organizations ma wan go gi. So through support mar MOT, we are aiming to be a community grant making. Wow. Mm. So a community grant making koro kobro bedo CB, obro bedo Nyalenda community foundation mm -hmm. so jalenda community foundation bro the cbos manitiere e, e net e bwowa kagi wabro sub grant gi e activity kaka onego bed ni wadhi koro sani timo osechako wuothogo e culture ma partners mwatiyo godo ohero mm -hmm. yes so that kochopo chieng' makoro wawacho ni wamiyo partner ma kama kamae kata 200,000 kata 300,000 to ong'eyo culture no kaka partner no dwaro ni mondo activities ne Otim. o- pa- otim so mago gik mwatimo koro one of thing mane waketo mar sustainability nwang'eyo ni wanyalo bedo sustainable ka wan gi wa invest e, e human resource staff ma wantiere go bende gi understand gima nyalanda young task en e kuma Nyalenda Young Task dhiye. To bende wan gi strategic plan ma bro guide ma wang'eyo ni mae to ok en through our strategic plan mok wade. Then ang'o mi Nyalenda Young Task ong'ere go? So Nyalenda Young Task ong'ere gi weche mag partnership and resource mobilization. Nyalenda Young Task ochako ong'e gi weche mag social media kech mane e gima ne wachako go from 2020 mm -hmm. then Nyalenda Young Task ochako ong'e kod weche ma Nyalenda Young Task community mobilization So community mobilization ni but meaningful community mobilization na nyisi meaningful. Mm. Kila kila community alufu achiel tewegi kanyo kata kaka gibete kata kombe ma gibete onge gi chunge. Mm. E ka in gi activity mar ji mia achiel, kombe nyaka obed gi mia achiel, tent wanyalo bedo gi mia achiel, refreshment wanyalo yudo mia achiel. Mane ki wa, wa, wa engage community in a way makare. Okikel community alufu achiel to in gi kombe prabich koro jomoko skata koni koni refreshment iongego mano ifrustrate jogo. Iyudo ka tension margi e gima idwa timo kodgi ok tim nade? Ok timre e yo makare. Mm. So Elena Young Stars gi sani eh, wachako wadhi mana rokendo mong'eyo to joma gi mwadwa target. Eh, koro ng'eyo wabro target youths, to wabro target women, to wabro target adolescent. Mm -hmm. To magi ji adek kende e community ka. Mago kende ji adek ma Elena Young Stars king'iyo. So adolescent ni ang'o mwadwa ng'iyo kuome? To be wan gi interventions ma mopogore opogore ma aim adolescent adolescent e, e yo mopogore opogore so ka wan gi partner moro ma dwa engage ng'ani ere ka obiro ng'e need no koro last year watimo ga every beginning of every year watimo giluongo ni house assessment survey wang'iyo godo to impact mwa create kuom beneficiary wa chalo nade ka 2020 niwacho ni nyathini ok dhi school kata idak gi adolescent ni ni manyari ni to oyudo tabu machalo kama kama kama at, at the end of 2024 be tabu gi nitie mane wa mane wateme solve to kane wasolve gi impact no chalo nade to kok no wasolve ang'o momiyo pod ok wasolve be wanyalo carry forward program no 2026 or 2025 mondo wane kaka wanyalo solve wachno. Koro wabedo gi model moro mar mobe, community mobilizers. Koro Nyalenda sani nitiere gi watiye 10 wards mm -hmm. from one ward mana Nyalenda cha. Koro Nyalenda e Seme, wantiere West Seme, wan East Seme, wantie Central Seme. Eh, kapok wadhi kanyo gina mondo apenji ni to koro kama ne chake nyalenda ni eh, iluongo ni nyalenda young tas kata mana the community bende bende gineno the impact kata mana ber ma bende ikele e hmm. gweng'no kata mana change ma bende inyalo wacho ni magi ma to watimo e Nyalenda ka. Yo maga ema dhi ema dhi e sare next hmm, ni. Hmm. E koro Nyalenda ka ose ose grow koro ingo Nyalenda. Koro chako jomoko penjo ni bi tim tim ang'o moko bi koni ang'o moko tim kodwa koni ang'o moko wan ok wayud gikugo ang'o ma mana Nyalenda kende koro kibiro e yamo kama to ji penji ang'o moko bi Homa Bay se yuko bi kama ting'e ni gisa gradual process. Growth in a gradual process. Koro sani wan gi 10 awards ma manigi culture mag Nyalenda ni wards gigo. Koro wan West Seme, East Seme, Central Seme. Then e Kisumu koni, town koni, wantiere e Manyata B, wantie Kondele, wantiere Luis, wantie Kolwa. Then wantie Wasio Njiko. Then Nyalenda to wan Nyalenda A gi Nyalenda B. Mago 10 wards. So 10 wards gi nwa establish community mobilizers. 10 community mobilizers per ward. So tell community mobilizers gibed attached e 200 households e, e, e, e villages e ward gi ngo kech wards die gi different villages so e village ma ngani mobilizers adek ni e village ma kama mani ariyo ni e village ma kama ariyo kendo ni e village ma kama achiel ni e village ma kama so was spread 10 go e villages gi ward go. So e village kuma entieno omiye 200 household mo target. E 200 household gi ochiwo weekly report e thematic areas adek manyisi ka. To kaluwore gi survey mane watimo 2021, 2021, 2022, 2023, watime ga every beginning of every year. Uh, Victor, mm.
200 uh, household ng'at achiel chiwo weekly report for 200 households e ochiwo ochiwo eh, report ok indik ok en report donge mm. mana limo odiechieng lach within a week e.
oselimo 200 oselimo 200 go koro mm. households household inyalo inyalo yudhi e plot mm -hmm.
manitiere gi uti apar to idhi oile machiel mago 10 households is one plot uh -huh. machini nyalo bedo gi one section mar plot kama uh mhm. -huh. to gi machini gi sections apar uh mhm. -huh. to gin ga bich abich mani gin sedo 50 households uh mhm. -huh. kidhi e plot cha tidhi e dhoudi apar tisetieko 10 households iwinjo to gima dwaro en simple tool wan gi tool mana ma simple to penj ni hello in one week imiwa feedback gima timre e household work nie daily eh, gima dwarre niya mm. eh, eh, ilero maber but ma en mana staff structure ka bende ofisi tiyo kamandi mm. koro impact my ground ma bende koro kaka impact life mag koro emamini mm. koro wang'eyo from the office administration point koro ng'eyo wang'eyo status mar beneficiary wa mm-hmm. maseme from mobilizer mobedo attached kuome e gima timre makata kwatimo training to wa spread ga trainings wa e ten wards. Ten wards. Yes. Mobilizer ng'ane ng'ane ma West Seme keluru ji ariyo. Ji ariyo mikel wadwaro ng'ama ikel ng'ama ng'ama nigi mane iwacho ni nigi problem machalo kama. Mm. Nyise no bi e training machalo kama. Ng'ane ng'ane ikel ng'ama chalo kamae kamano kamano. Koro kine idwaro participant 100 to 100 yudo ka ward ka ward nigi slot. Nigi slot. Yes. Mm. Then remember ni wan gi 12 months kichwa tiyo nyaka December. to yala nang trust ok rum one year hmm. to ok wa ok wa offload beneficiary bende within one year wacho ngama ne wachakoro 2023 cha pod wan koda e program nyaka sani yes koro yoro ka activity motimo inyalo dok in one month ubiro kati activities ariyo manyiso ni ngane in ka one month inyalo biro activities ariyo within 12 months ubiro e activities adi to kata mok watimo magwa mwarefae to chalo nade so king'e ibro yudo ka tije mang'eny mosemiyo wheelchairs mago jo disability mm -hmm. wayudoga quarterly food donation gi Guardian Bank gi gine mar jo Indians community wapogoga chiemo ji yudoga gigo wapogoga kodhi wasebedo e competitions mag CBOs wan gi facilities health facilities Nyalenda Young Trust tiyo gi private health facilities private health facilities gi watimo gimiluongo ni demand generation ne tiko tiko Africa ni. Mm -hmm. Koro watimo gima iluongo ni behavior change mar adolescent mondo on access to gidhi e psychosocial support mag counseling, gidhi e HIV testing, then gibedo rewarded, gibiluongo ni tiko miles. Ma gidhi e duka to miyogi sabun, miyogi sanitary pads, miyogi moro amora kamano matis tis. Mano waketo gi kanyo. Wan gi training mar empowerment model ma wan godo sani ma sani waya ofis mar Kasagam. So gigi duto te te te te watimo ne beneficiaries wagi. Trainings wantiere godo. Sani wa, wa, wa, wan gi partners mopogore opogore. Manyisi ni six programs kande, mago are funded programs. But koro wan gi 38 partners. 38 partners. Yes. Wan gi 38 partners motimo godo activities. Mm -hmm. kuotel gima ng'ato wacho ni 38 eh, 38 partners so this 38 partners nitie mantie Kisumu ka nitie matiyo Kenya mzee nitie matiyo globally mm -hmm. so this 38 partners timo different activities so manyiso ni ya ka in gi problem mar weche mag pur to partner wa madili gi weche mag pur emwaligi kata kena practical action in gi weche mag problems mag waste chandi taka gi environment ni mok ber ni makare walinki mana gi organizations wa kata partner mantiere weche mag waste management to konyi kini gi weche mag wiliche ema, ema, ema chandi walinki then gima wachako timore koro youth groups wariwo waregister gi in terms of groups mobilizers wa kosewuotho kodi to register in terms of groups koro nyalo bedo self help groups nini kamano then mobilize gi kwase train gibende giwuotho kodu kaka itimo nade ka gi train on groups dynamics programs munyalo timo kata kutimo savings and loanings kundiko shares kutimo weche mag welfares mag mag community machalo kamago wan gi tents ma beneficiaries watiyo godo sani wan gi gi 1000 plastic chairs mm -hmm. magi beneficiaries wagi kani gi tabu koro instead of the kawo comsling prariyo ikawo mana comsling apar titimo nade itimo godo giki go titimo nade iduoko gini konyi e, e organizations ka koro nitiere gik mang'eny ma, ma, ma nyalenda young aparo ni ose engage on aneno ka bende recently uh, ni timo kacha launching mar uh, eh, ict hub machalo kana eh. yeah. mm. e, koro last year kane watimo assessment wayudo ka joma mang'eny ok yud opportunity mar dhi e colleges to ka giyudo fee structures mag college to giyudo ka familias gi ok samoro nyal afford. Koro nwayawoga, nwatimoga pilot mokwongo. Kane wandiko ne Safaricom Foundation, nokelonwa charende. Koro kane gikelonwa charende, to nokelonwa charende, charende abiriyo. Koro charende abiriyogi, kwang'iyo beneficiaries wa mane walinke e gini kaka ne gibedo committed e gini, to wayudo ni kara gini is a need ma onego bed ni wamiyo priority. Koro kane watimo assessment to kane wang'iyo report mar assessment no to wayudo ka number of adolescents gin home to gin gi nyithindgi to nyithindogo bende depend. Koro iyudo ka miyo feed nyathine to feed nyakware ma bende nyathi nyathine ma bende gin go ka to feed nyaka chuore be samoro ma onge tich makare. Koro kwa empower nyare to nyare nyalo empower nyalo support nyathine ni kata weche mag pampers and kata weche mag food matindo tindo gi. Koro wayawo training mar mar jogi but eh, nigi penjo penjo ni to kwasetimo to wabiro certificate but wan watimo negi mana certificate mana mwawacho negi ni and ni ng'ani wase train mm -hmm. yeah, but ok, ok certificate ni, ni one recognized institution eh, eh, eh, yes Koro wadwach mana ng'ane ng'ane has been trained for three days, four days, one month, gima chalo kama kama kamae. Mondo wa, wa, nwa, nwa, nwa sieve tu, mondo koro ng'ani kowero ni gino berne, to odhi omany kuma nyalo timo nade? Kuma odhi, odhi, odhi some gino. To koro kata kodhi kocha, kodhi oyudo skul motime gigo, to osomo mana matis otimo exams, but practical bit osetieko. osetieko osetieko ka osechako understand matin. Ong'eyo kaka onyalo keto charan, ong'eyo kaka onyalo keto usi, ong'eyo kaka onyalo nyono charan, gik ma basic basic go. Koro kata kodhi kochoso mu theory matis to practical otimo nade? Oberie. Koro gini kane watimo the whole of last year as a pilot to kochopo 2025 ni to ne nitiere ji mang'eny mane dwaro programs mopogore opogore. Koro macha is a hub ma pod wa develop. En hub ma pod wa develop. Ma gik manitiere sade ma, ma, ma wan godo sawa, wan gi computers. Computer wan gi donation mar tia partner mano, mano facilitate wa, mwayudo computers. Then uh, space cha kanyo odong' ne na police station and is a youth center. Is a youth center mane police tiyo godo. Koro through the Ministry of Youth ne wa engage so that mondo wa, wa, wa, wa, wa jump start mm -hmm. eh, center no. mondo obed active. Koro king'iyo center no sani gibire nitie weche mag tailoring, to nitiere weche mag eh, beauty, to nitie weche mag ICT, to nitie weche mag eh, psychosocial support jok manigi stress, nitie weche mopogore opogore. Services gi gin nono koso ichulogi? e with our experience gima nono mm. ji ji ji abuse ga koro waketa keta just a small fee man 2000 shillings for 3 months mm -hmm. e 2000 ni en mana mar purchasing materials mm -hmm. matimo nade magitimo go magitiyo go kuonde go mm -hmm. e eh, mondo ngato bi 2000 nene kumoro ngato kata 50 shillings nene kumoro to bire obiro ko, ko, ko, ko, ko respect kanyo bu respect time and etc. Ma, ma youth ma bende koro winjo ka kiwuone to en be seche moko en gi gombo mondo mi odonje oyude kony kaachiel kod e programs ma bedo chiwo gi timo nang'o? E, obiro obiro mm -hmm.
Kasagam mm -hmm. e police station nitie kama obedo branded kanyo ni youth resource center. Otimo nyaka weche mag bakery. mm. e, watimo nyaka beauty and kanyo wantiere gi organizations mopogore opogore wan sani so far wan kanyo gi eight organizations mm -hmm. ma kata kok idwa okay, matimo gik mopogore opogore nyalenda young task gi need mibiro go kaka young person nyalo link ni weche mag beauty organization fulani ema timo weche mag ine kama capacity development mag groups bende watimo kanyo nikech koro ni nyalenda young task gi eight of us mani kanyo go mm -hmm. ema ng'ato kadwa timo activity every now and then tiyo kodgi wadwa ni 38 partners ma wan go ka

to bende inyalo chopa chopa mana Kasagam police station kacha mondo mi yud konyruok kata mana nyalenda uh, eh, ofis koso ofis ma nyalenda eh, kuti e eh, ofis ma five ways bende tiyo bende tiyo nyalo biro kanyo mm. mm. wan ka gi okumu kezi wacho ni mos na jatelo live from Kisumu CBD asante sana okumu kezi kapok watiyo koda ka thuolo makenda mondo mi amie maybe e wach wach ni mogik ne japeny gino ma bende semoko di gomb uh, uh, wacho kata mana ote mora mora okay E, an gino manyalo wacho ne ng'ato ang'ata matimo gire moro amora mm -hmm. kata tich mondikie ni gima kelo yuto en kinda mm -hmm. e, e gimoro amora mitimo tiketo kinda e gino to itiye matek e kindano ing'e ti ng'ama nyalo timo gimoro okete kinda otime ndio lakini ok okete e chunye but kikawo eh, oketo eh, kinda lakini ok okete e chunye ok okete e chunye yes iyudo kobiro ga ah. onyalo onyalo biro ga yepo kata ka en duka miyawo hmm. oyawe pile pile lakini oyawe saa apar gachiel odhiambo hmm. eh, oro biro yawe saa apar gachiel to yawe thirty minutes to wuok ing'e ni kikinda to ojakinda hmm. lakini ok okete e chunye koro gimoro amora mitimo gi kinda tikete e chunyi ok obiro weyi nono mm -hmm. e, nyaka chieng' iyudie gimoro to mar ariyo ni gima itimo kendo gi chuny makare iyudo ka ng'ato en owuon otimo gimoro to obende owuon jireno oshuku ni pigine be nafaulu yawa mm. yawa faulu gira ni yawa koro ing'eni iwuon iwuon ok iseyie koro iyudo ka ng'at ma dwa timo kod dwa biro nyiewo giri ok ok ok ok ok obelieve iyudo kata samoro kata kite- kata ng'ama tedo mandas isekando mandas to ibi penj bigini moko be- be- skari wuok gini yaw bichumi bi wuok gini in iwuon iwuon gin kar mondo imak keto mandas mandas ni ber kendo skari oromo maber to mandas ni yom to gine kamano in iwuon iwuon gi chunyi isechako ok i- ok ibelieve gino so an atamo jiwo ng'at moro amora nikech Aroro nigi yore ma mage moyute. Gima kelo ni yuto no, obed ni in e sector mar transport kata kin ja pikipiki, obed ni iuso kata lewni, obed ni itimo kata weche mag eh, loso chips. Yes, gino keti e chunyi, time kihere, to Miye mahino ni te gi pachi. Tibodo ka ji biro ng'eyo ni kidwa chamo chips to dhi cham chips ng'ane. Tibiro yudo ka ng'ato biro wuok ni chips gole mana mana e cho Kisumu ka to obiro ahero mana chamo chips ni to kono timo nade oduogo. So giming'eri e timono people will work kodi e giming'eri miberie no. Yes. Koro identify yourself ni an ma e gima berie. Gima berie ni titime seche duto to ji mitiyo godo bende yudo result maber ka gitiyo kodi tibro prosper. E, to kik ibed ni ishuku gima in iwuon ema itimo in iwuon ema ji shuku then gini itimo for a longer time to kiketi e chunyi itemo ma iwe itemo ma iwe itemo ma iwe koro ji ng'ato bro neni kichako gimoro ng'ani ok nochako kata weche mag duka ka mhm. donge nochako weche duka be nyoweyo kata ma bro mana we miyemne dweche adek mm. koro ng'ato ok bed gi interest e invest e gima idwa timo koro ah. but ng'ato neni ki within three years itimo gimoro achiel five years gimoro achiel kidwaro expert e gino yot expert e gimoro is very expensive mondo hmm. ihayae aparo natieko
expert e gimoro is very expensive mondo ihayae nyakwar mge jwang sama itimo gimoro uh, tima tima kikete chunyi nyakwar mge jwang mano bende uh, wach mamiwa kata kachiel kod director ma nyalenda young tax mano victor elvis uh, ma bende nwan godo kande chakro kiny koro mge jwang pod ogero kamano dong anya kuom kete mane chuny onagi tv kandie uh, na jal ma bende koro chopo kandie nero kamano dong ahinya kuom uh, kete mana e chuny Onagi TV Nyokoronge Jwang. Kaok kamano to akawo thuolo makende mar eh, medo rwaki mondo mi ibede kinenowa kendo kiluwowa e pages mago mag Facebook pages chuny Onagi TV, uh, eh, TikTok chuny Onagi TV, YouTube chuny Onagi TV Nyokoronge Jwang. Erokamano duong' ahinya kuom kete mana kandie eh, kaachiel kod bende wago erokamano maduong' ahinya kod director mar Golden Subsidio mano Judy uh, me, uh, Nyadendi Judy Odondi ma bende kiny wabedo godo kanyo kuom gojong ma mede kete kana e chuny Onagi TV kendi kaachiel kod director mara mar chenro iluongo ni Nelson Mandela Okore ma bende otimo matek kaka medusa mondo mi yud chenro ni kamoro amora mite ka wuok chuny Onagi TV kaachiel kod Victor Elvis. Abenda wero kamano. Kamano maduong' ahinya. E chwado wisdom.
Wero kamano. Ero kamano kamano te chenro ni NN Steve James nyakwanyoro nywan